no tolo mixi ro munghana lona nfm wu vula sweswo wu vula kumbe na wena se hi hlanganini noko noko ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lona nfm makomba ndlela hi hlangana na wena twi kusuka haleni wa studio 4 a nhlekani lowu hi ku tisela noko noko afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani eric mawasa mina ni khalanga pat mathevula i wa rismart wa jim wa xitlhangoma wa xingiritano wa xicacalo makunelo wa ndandhatsi yi famba swi ngo fika le ka hafu ka awara ya mbirhi kahle kahle hi ku tisela nongonoko afrika wa vulavula namuntlha ku ri siku ra makumembirhi nharhu ra n'hweti leya ya mawuwani lembe na magidembirhi makumembirhi eh mune hi ndlela yo yoleyo timhaka ti timhaka ti ti ti ti tele leti hi nga vulavulaka ha toho eh kusukusela kweli ka ku va afriforum eh na va democratic alliance va tikomba va vilerisiwa hikuva eh, dr john hlope va ri xirho xa jse se va nge ri hayi khona leswi a swi fanele swi nga vi swi tani hi ndlela leyi mhaka leyi va nge le ku yi saleni ndzhaku va nge ri eh, hi ta yi landzelela ku kondza hi vona makumu ya yoho eh, i va- i va- hi ndlela yo yoleyo kasi ke timhaka leti ta ku va i action sa ya ha teka xiboho xa ku eh, yi ya mahlweni na ku seketela eh, vandla ra african national congress ka timasipala ta eh, gauteng eh, swa ha ya mahlweni swa ha ri mahungu eh, ka ha vulavuriwa hi swoho van'wani va hlamalaka ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxako wo wolowo hi ndlela hi yeleyo heyi ku na ngoma yin'wani hala a beka sifoti hala ya ala ku pfala eh, ve a va swi lavi va va va ringete matshalatshala hinkwawo lava va tirhanaka na timhaka ta ngoma va ku ha hina hi swi lavi ya pfala hi ti 27 hi vona a leswaku a no kahle kahle hi banana kumbe hi ku endleka yini ni vula ku hi nga va se banana ra hina ri kha ri vupfile kumbe ka endleka yini i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena e, e, eka tona timhaka letiya ta ku tshinyiwa ka mm, eh khale ka president hi vandla ra african national congress ta ha ya mahlweni eh namuntlha eh hi ndlela leyo ene ta ha ya mahlweni hi sweswiya swa ku ku tirhisiwa eh matirhelo ya s- masiku lama ya technology ku nga yiwi kunene leswi ni swi tivaka mina ku vaseketeri va mk a va swi rhandzi eh va rhandza ku vona ka vona ka vaseketerini eh andzhaku ka loko eh president eh khale ka president va yimele hi hi nkulukumba Tony Yengeni eh va hetelele va bakanyeriwa tlhelo swikombelo swa vona sweswiya swa ku e-e um ntshamo lowu a wu vi kona um wu kombiwa ka mani na mani um naswoho wu tlhe wu va wu ri ntshamo lowu endliwaka um vanhu va ri swin'we ku nga ri leswiya swa ku tirhisa um matirhelo ya masiku lama ya timhaka ta ta ta thekinoloji hi ndlela yaleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexana nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena ka tona hi ndlela yoleyo aids conference yi le ku yeni mahlweni a germany hambileswi va nge ri tinhlayanhlayo ta vanhu lava nge ne mavabyi lama ta ka ta ya ti ehenhla um kambe vanhu va ha lova va ha hundza misaveni hikokwalaho ka xitsongwatsongwana xa h i na mavabyi ya aids hi ndlela yeleyo kasi yin'wana mhaka leyi ya ha ri ku mahungwini i timhaka ta eh, ku kombisa ku vilela hi vatirhi eh, va ka south african bureau of standards verayi hina hi la ku pfa hi yimenyana swa eh, ha vilela hi khomiwe kahle twana leyi yi ri yo hetisela ni nga si teka riqingho ra ri ka 0860002543 va ri kolomo ya ka nhundzu ya ku tlula makume ntlhanu mbirhi wa mamiliyoni ya tirhandi yi le ku tekiweni etindhawini ta mpumalanga hala white river hala hi mhaka ya ku va vanhu lava va hoxe xandla ka timhaka ta vukungundwani hi nkarhi lowa wa covid-19 heyi nawu wo hlwela kambe wa fika kandziyisa rito ka 065 744 kumbe hi bela riqingho ka 0860 002543 hina hi ta bula na professor temba sono hi lava ku vulavula hi timhaka ta eh, president joe biden hi vulavula hi timhaka ta eh, ku va mm, eh, ku se a ezimbabwe ku ri na muambasada wo sungulasungula wa le usa hi eh, ta bula hi swoho laya ka hafu ku bile awara ya khume ya hafu ku bile awara leyi ya khume ya khume ya khumembirhi kasi yin'wana leyi nga ta bula na vona hi yona i mhaka leyi na mina ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena um eh, mec faith madzibuku va ri eh vahlampfa hinkwavo lava va nga ri ku va nga la tikweni va nga ri ku na maphepha hikuva va ta va kha va tlheriseriwa emakaya ka vona wehe i va rhurhelaka wehe va boda ka wehe wehe va hakelaka rand ka wena na wehe u fanele u khomiwa hi ku hi le ku hlayiseni vanhu lava nga la tikweni ra hina swi nga ri nawini ha i ta vuya kwalano 0860 002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene fm a hi ku tumingisi rome na ri teka riqingho rero na tshembisa kambe ke loko ni ri teka riqingho rero ni ta ri teka ntsene ku va hi kota ku va hi twa n'wangulo wa wena a ndzhaku ri ku yi kandziyelana hi laha yi nga kona mingiselo munghana lona fm yin'wana mhaka ni nga rivala ku mi byela hi nga ta bula na yona hi liya ya ku ceriwa ka misava liya um lomu migangeni um na tiphumende kahle kahle ku laveka yini hi ta va kha hi bula na vona va dmr va ta va va ri koho kwala hi ta bula na vona um hi ndlela yo yoleyo 0860 002543 ni twe ku premier wa xifuna ku ri xa le himpopo va endlele va vuhosi bya ka dzumeri va le ka eh, va nga siya le ka ntirho lowu nga ta va wu ri koho le a community hall a giyani um eh, xivutiso ku va ku um eh, hikokwalaho ka yini va nga va yeleyi um kambe maveriveri ya ri ongeti hosi dzumeri na vuhosi bya vona va tshikeleriwa ngopfu se swi vonakile swi le ku kumekeni ku va le ku tshikeleriweni se xivutiso ku va tshikeleriwa hi mani ku tlha ku huma xin'wana xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini hosi khakhala va nga se vekiwa xitulwini hi ku hosi khakhala va na xona xitifiketi ivi van'wana va ku hayi ku na ku na court interdict kumbe ku na ku na timhaka ta le khoto se loko ku ri na timhaka ta le khoto matsundzuka loko vekiwa hosi xiyanda timhaka ta le khoto a ti ri koo kambe va vekiwile matsundzuka loko vekiwa hosi maswanganyi timhaka ta le khoto a ti ri koo kambe va vekiwile se hosi khakalake a va vekiwi ai ku ta tika la kambe a swi ri tano ku na mhaka yin'wana va nge ya karhata yi ri ku karhateni va maphorisa va lava ku vulavula hi yoho a hi amukeleni um vo hi twa ku va ri yini hi mhaka leyiwani um hi twa n'wanguri wa vona um hi ndlela yeleyo kambe um hi nga se twa yeleyo a hi sunguleni hi twa ku um xiyimo xi ri yini ka wo hi nga ba riqingho wo sungula muyingiseri hi loyi enhlekani aye bothethe papa aye bothethe njani efokele mjani ipfukile Okay. Eh, mina ma nola ku nola ku hindza liya ya matsundzu ka siku rin'wana ndzi ni vulavula na doctor maswanganyi kwalani va vulavula timhaka ta ku leswi swa ku timeyara ti ta suka ti nghena ti suka ti nghena a swi nge kotakala ka ka mfumo wa sweswi Either hi va na masiku mangani mangani already se swi le ku endlekeni a Johannesburg Gwamaba a swo boha a susiwa because of loko mo cheka nkarhi wa ku ve na caucus ya mhaka ya before ku va na JNU ku ve na caucus ya timhaka ta ti-progressive uh, movement which a ku ri leta ti ri on the left so what happened a jama yi ve yi kumeka yi kha yi suka ya kuma yi kha yi joyina JNU so that's why se swi va easy ku va kota ku va va n'wi susa ni ta lowa Gwamamba and then ku va timhaka ta le Tshwane a Tshwane Mm. eh loyi wa sirayini na yena i boha ku va a huma because of mi fanele mi understanda ku a nga ta va na matimba hi mhaka ku gauteng anc yi ga gauteng a yi nghenelangi timhaka ta g n u hi ndlela yaleyo na d a mm. ma understanda so a swo boha sweswo swi boha swi endleka na mhaka yin'wana leyi yi nga ndlangu bya ni pfuna vulavula hi leswi mhaka ya ku va tiyise ngopfu dokodela maswanganyi not knowing ku ri phela gauteng is an economic hub which hi laha d a hi laha anc yin'wana n'wana lava controla kona and a no va sure leswi va ta swi vula sweswi i timhaka ta ku obvious egauteng a ka nga ta pfumelela timhaka ta ku kuma eka yi tirha na b a because of maphorisa se a ma ta gongonda
ni mi twile gezi
gezi eka ni ni yo siya hi nkarhi a ni ta n'wi vutisa ku njhani 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene ahee ahee papa eh, mpfukile hi pfukele hi ngo vona papa hi koho a khensa um eh, leri i xikalavito la khenuku la ahee xikalavito um ku na mhaka yin'wana ku na police station la a khunuku um leyi ya mi nga Eh, leyi ya mi nga hisa okay Eh, leyi va ka hisa titsotsi sensis malabakise ma le manharhu loko ni nga hembi a ku endleki nchumu hala va tirhela koho hala ndzhaku hala ta chayisa swa ku loko u famba hi ma-past seven u wa pfula case va nga wu khoma nkuzi futhi u nga si fika ku hala ndzhaku ya koho swin'wana yini ku endla hi ya bisa switembe ka ka ti-tv loko hi fika laha kuma swa ku a ku na gezi a ku na nchumu va ri va yi vone ti-cable va va xinyameni va layite khandlela na na swifonani sa ku karhi n'wana loko mo mo ho tsalatsala ndzhaku police station ya hina yi lunghisiwa yi va right hi mhaka ku a ku xiyimo xi la ka police station a xi tshamisekanga a ni n'wina n'wina miphorisa a ya ha ni thorisa ni wa muakatiko kokwana eh in'we mi nga hi tsani se se se mi loyi ona police station liya va tlhe va vula khale ka holobye va ku swi ta tika ku ku tlhe ku ta ku ta ku yin'wana kumbexana va ta dyondza vanhu mina lexi a futa xi fanele xi ndleka a ku fanele ku um eh, eh, eh, ndzawulo ya xiphorisa yi teka maphorisa lama yi ma yisa halaya ka switichi leswiwa swin'wana laya ku vhe ku pfariwa ku na yena a ni vaaki mitwi nga ri n'we timfanelo ta n'wina ti vula ku hisa ndhawu ti vula ku onha nhundzu mi lo hi phela yi lo hisiwa hi vaaki police station ya le ya le akhonuku a hi swona hi swo a hi vaaki va akhonuku botbet i vaaki va kwihi lava nga hisa police station i siku leri va nga rho bara laha ka road laha ku fiki va va ri siku va rho bara laha va teka swibamu va hetelela va hisa police station va famba ivi vanhu va ku vele ku laviwile na sweswi a va zanga va kumeka a ni tshembi swa ku munhu wa le akhoni kwa nga yi tshikela a a mi ngo a mi ngo kombisa ku vilela ivi mi ya mi ya hisa police station a a hi hi swona u sivi pfuka na mpundzu ku ya mintirhweni hikuva police station karhi ku biya simusa loko hi lavisisa hi twa va ku ku na laha va nga fika va tsimba maphorisa na vusiku va teka swibani loko mpundzu ko ku khomiwe nkuzi kwala next door yi opposite ya ya shop ya ka road ina ku vona ehe e ya ku khome nkunzi nkarhi wu si ku hi swona police station leyi a hina se xirilo xa kona i ku sweswi hala ndzhaku va tirhela kona emakhwatinyana ka xaso vo kuma njhe xiholwana va tirhela kona loko u ya kona ku wa pfula case swi nga endla ku tlhe u khoma nkuzi na madyambu kona hi mhaka i xinyama a ku na light a ku na nchumu loko va wu ndla hi ndlela u nga swi tivi swa ku laha le police station mm. u ngo ti fambele ku hi le makhwatini a swi na mhaka ka hi ta vutisa um eh, eh, eh, colonel mdluli hi twa ku va tiva yini hi police station liya na na, na sweswo swo mi ni tiva ku yisiwe n'we vaaki kambe loko ku ri ku a hi swona ni ta twa vona ivi hi tlhe hi kota ku ku twa ku va ri yini vumundzuku bya yona police station liya hi swo khensa Inkom- inkomo papa 0860002543 nongona ku ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na fm makomba ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri hi loyi i nhlekano sivara wa mina wo rhandzeka na vaxumi a hi va voni minjhani papa timhaka ta mincisi mi tshama mi vulavula hi tona hi ti- o lembe leri nga hela hi july mincisi yo hisetela yi tele ngopfu tipalamente ti tshwile hambi ku ri ye leyi kulukumba hi tiye hi yona yi le cape va hisile va tlhela va hisa kwala kusuhi na n'wina a ku ri na khoto yi kulukumba yo saseko ku hlaya ka phethkhala nga kasi mincisi leyi mo va hava swo tlhebela ka swona na a ni nga teli yona ndlela ka yo fana na yona tatana mdlulo va ta kwanani va ta mi byela hi tin'wani to yelana ni ta swibamu mi byeleni la sivara mi teka xibamu lexi nga na langisense mi famba na xona laha ku nga na swichudeni swi ngo va ku titsakeleni loko va ku humesa fifty rand i ta kota ku nghena hi ku a wu weli ka swichudeni leswi wo yi tlhelela kaya masiku ana se ku na elements of crime loko u tlhelela kaya i ya teka xibamu i tlha i vuya se i na xikongomelo i fiki duvula ku lova munhu ku vaviseka vambirhi swi nga ta vula ku leswi nga vulavula hi nkulukumba pikoli tolo vusiku pikoli mutsundzuxinkulu wa ministara lowuntshwa senzo mchunu swi fanele swi tekeriwa nhlokweni vaakatiko hi vaakatiko hi xivoho mi ta na leswi na swaku mi ya tikhorhweni mi ta ti-whatsapp group mi ta leswaku mi tivana na vamakhelwani wa n'wina mi nyikana na tifoni loko ku ri na vugevenga ku ri na swibamu swi nga ri milawini kumbe swigevenga swi nghenela vanhu tindlwini loko kun'wana Xivandla lexiya xa pempe, timpepe ti tirha ngopfu ni na vumbhoni swa kona. Loko mi ba mpepe xigevenga xi nge humi ku pepe yi ta sungula ku rila switandi leswi hinkwaswo leswi ku kumeka vugevenga hi ta pfuna maphorisa ku herisa vugevenga. Xa vumbirhi loko n'wina vakhalabya mi vona ku swibamu leswi mi nga swi tokota mi swi lava mi apulaya mi ku mi va na swibamu hi ku ya hi criminal procedure act ya ku mi lava ku ta ndla ku tisirhelela na na mindyangu ya n'wina na vaakatiko na tinhundzu ta vona mi swi vona ku mikhalabyini swibamu leswi swi i switsongo ka n'wina mina va eighty something years xa ha lava ndzi bamu khethelani xiphoriseni hi ku loko swibamu swi kala swi ri kona laha ndlwini laha vana va n'wina vatukulu va n'wina va ta teka va ya balesa vanhu ene u va barisa vanhu a ku fambi vona ntsene ku famba na n'wini wa xibamu swi vuriwa yini na swi vuriwa ku vera wena a wu swi koti ina futa yo hlarisa xibamu i karhi i ri na malembe yo ringana na kokwani jacob zuma xitsundzuxo xa mina tlherisani swibamu loko mi kurile ku tlula ku swi ya za swi fika emavokweni yo ka ya nga ri kahle mi ti fanele na pet khala ka swivara wa mina ku tirhisa tirhekela kumbe mi tirhisa tirhekela swivara mi tirhisa feyisi swivara a ni na nkarhi wa tirhekela ni ba feyisi ni ba xibekele paruka kambe leswi a ni lava ku kamba swona i ku va tlherisa njhani hi ku ku tlha ku va na ku vilela ka ku loko va tlherisele le ku nga na n'wina ma hundzisa mi tlha mi swi hundzisa swibamu leswi n'wina vanhu ma tiva ku loko minkarhi yo tala hi vulavula swilo leswi nga riki na vumbhoni a hi vulavuli ntiyiso swibamu swa fayiwa tswari manito ma ri na mina e kahle nkarhi wa commissionara um eh, sengane na raphulo swibamu mina na ha tirha ni ri xop stewart lexikulu xa mopani ni ri ka n e c ya ya province hi swi yisa swi ya fayiwa mi ka mi swi vona ku fana na mabyala la ni ta ni ta mi nyika xikombiso ku mi basa mabyala ya lava vo ka va nga ri na tilangsese na wona ya halatiwa wo n'wini wa byona i ti ta byi vona byi ka byi halatiwa a ku na lexi hundzisiwaka loko ku ri na loyi a nga tshama henhla ya xilo la nga na vumbhoni a nga teka xilo a xi hundzisa kumbe ku xi xavisa yisa vumbhoni maphoriseni ene a swo boha ku i tiveka ku i beluka kumbe i pet khalanga ku na leswiya swa ku i ta kumanyana na xin'wana xo ku ririsa wa tumbela vito ra wehe ntsena ku hi ta hunguta vugevenga lebyi swi fana na leswi a swi va ri swi nga vulavula hi munghana wa n'wina lonkulu moya wa yena a wu etlele hi ku rhula ni vula leti na ni khenele matimba ma luleke va vulavule marito man'wana mi ri swin'we tanihileswi a mi khomanile ku na vugevenga futhi byi kulukumba ngopfu va ka mhani va tshikisiwa mintirho i nge swi twisisi ngopfu swi taleleka va ka mhani munhu a ri phorisa a ri kaputeni swi endlekile north west swi endleka limpopo i tshikisiwa ntirho hi munhu wa matiko ya le handle a hi ri ni nga rhandzani magangisele ma hambana a ni ri rhandzani hina va tiko leri kumbe hina a hi sapoti swona kumbe loko hi cina hi cina hi nenge n'we wa le ximatsini tanihiloko ni tshama ni kha ni vula kambe i nga tshikisiwi ntirho i heta loko i tshikisiwa ntirho phela loko i resign i luza ti-benefit svan xa vumbirhi va tlha va ku tekisa loan loko va heta va ku tekisa loan ivi va ku a hi ndzi bisimusi swilo swa mali ya wena leyi nga yi tirha makume mbirhi ntlhanu wa malembe swi ya ka yena hi ku tsarisiwa hi a tlha a nyamalala se a ni tsaku va ka mhani na ngopfungopfu na vanhu lava siyaku hi vavanuna va vona mm. loko mina mm. peluka ni lova ni juluke ngopfu thirty five years makume nharhu ntlhanu wa malembe a ni tirhela vana va mina leswiya swa ku ku fa ka yin'wana ku pfuka ka yin'wana kwihi o swi famba ku tirheni bibele yi tele ku nga tirhangi ngati yin'wana yin'wana ta dyaxaniku wa yena hundred bali inkomo mhaka leyi va yi vulavulaka ni ta kombela nkarhi ka ka ka ncindani ku kasi eh, ngopfungopfu n'we mi nga kumeki ku ngopfu lamoyeni va va mani ku ku ku eh, mi ri yini ma rirhandzu lera n'we se ri ndlisa ku yini

ni ta kombela nkarhi na ncindani hi twa ku penge hi niki nkarhi ku hala makumu ka nongonoko na kambe sweswi a hi yeni ni mahlweni na nongonoko wa hina un'wana hi lowu mingiseri nhlekani nhlekani mwaxi mi njhani papa hi pfukile mi njhani hi pfukile a khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wina mm, mina ni na mhaka laha um vito ra mina hi mina howard eh mthathi okay papa eh ina ndawu ya ka mthathi le eh aka minga eh minga kahle kahle yo va hansi ka ndawu ya ka mthathi so lexi nga humelela hi lexi eh a hi nga ri na mhaka na swona eh ku va eh va kha va va hi fuma laya mara ku te ku ta fika mhaka leyi nga hi karhata swinene eh loko mi lavisisa mi ta kuma ku na poso a yi vitaniwaku i po mphathi na ndhawu hi liya hinkwayo a yi vitaniwaku i po mphathi so lexi nga humelela hi lexi loko papa wa vona va ha fuma um sirha adolf minga a va a va hi xixima swinene a va swi kota ku hi vhakechela laha ka hina um n'hweti na n'hweti so eh loko mi vula yini ku vhakachela n'hweti na n'hweti mi vula ku a va tisa swin'we nchumu a va ta va ta pfuxela mukhalabya sira papu wa mina okay ehe mara va ta mara va ta na na xa n'wanchumu ya a va ta na xa n'wanchumu because a va ku va ta ku loseni hi mhaka ya ku papu wa mina hala ka mithathe a va ku hi wo kokwana hi mhaka ku hi vona va nga va nyika ndhawu loko va fika laya okay
ehe so ku ta ku ta nghena lava fumaka sweswi

se hikokwalaho ka yini mi nga yangi mi ya tlima misava ya n'wina mi kula hi le ka yini o oh, sweswi leswi lava ku mi byela swona hi leswiwani ka ha ri na swilo swa ti-public consultation leswi swi fanele ku va kona after after one day hi wa hi wa munhu ma swi twisisa eh, se ndananihiyo hi yo ndlela ya kahle hina hi nge hi na ku ha lexi hi nga pfunaka ku xona ka xiyimo eh, eh, okay na na na swi twisisa na mm. mi twa kwalaho mm. mara lexi nga xi nga humelela a ni ti hambini eka leswi mi nge ngheni leyi hi ku lexi nga humelela se va yi va maka loji kwalaya maxubini ma ka hina va sungula ku xavisa misava ne ivi se loko se hi ya hi ya cheka a ni hi hlakulela masirha hi ya hi ya kuma ku ku na masirha ma five lama nga pupuriwa ene marhambu a ma ha ri kona loko hi vutisa mutirhi wa vona a hi hlamusela ku ri no yena marhambu ma vonini mara a nga tivi ku ta ndla yini hi vanhu va misava ni vula swona sweswo na swona loko mi a ni sweswo i nandzu ku mi ku vhayeletiwa mhm. masirha ya n'wina pfulani nandzu yena ni maphoriseni hi swona hi lava ku twa swona ti-advice ta ko teto Eh, na ku- swo laha mi ni tho- Ah. e-e yi mani ya ka tlhoko mhaka ta mahungu n'wina loko mi lava advice ni tholini ni ta mi hakela mi ta mi hakelisa Okay. pakesa a hi tweni ntsako mhaka ta mahungu hi amukela sesi lilian hlavangwani hi va va nga ta "Oh, ma- ni- ni- ni- ni- a- ni vula ku a- a ni tivi kumbexani no ka ni nga swi twisisi i mani ya ka sesileli hi twa ku mahungu ya misava ya awara eh, ya n'we ya ta va emisekeni ya sesileli hina hi rito eka lava ri pfumalaka afrika wa vulavula va va profesa lava vambirhi lava nga humesa xiviko lexi va tlhele va ni tsalela papila va ku n'wanati hina hina swisolo leswi na leswi na leswi na leswi ndzi tlhela ndzi va hlamula ndzi tlhela ndzi rhumela vurhumiwa bya va eh, bya bya bya swandla swa mina va ri mune swidyondzeki eh, khalanga vakon'wana a ni dyondzekanga mina mukon'wana wa n'wina a ka mm. sweswi se hina swidyondzeki loko vo huma va hava xirila loko a ku ri ku cina xicayicaya a mi ta chava eh, ni rhumela swandla swa mina va ri mune va ya hlangana na vona va tlhela tiprofesa leti va ni tsalela papila hi ku vona ku leswi hi va hlamulaka swona a swi yelani na leswi vona va swi vonisaka swona. Vona phela a va yangi va ya hlaya vanhu. Va lo tshama va ri languta tikhompyuta, va languta na minkarhi leyi nga hundza ku swilo a swi famba njhani. Se tiko ri tshama ri kha ri cinca, muhaxi. Laha a hi sukeli mhaka njhe. Hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Afrika wa vulavula.
Sweswo. Mo tsundzuka kumbe xana siku rin'wana mi tshame loko mi ri ntirhweni mi chayisa mikhuzini ya mati yi tshovekile. A ka n'wina swa vuya mhleketweni ku kambe ku nga va ku ri na nandzu na mi sungula ku chuha. Ivi hi makumu va hetelela vaakatiko hi ndlela yaleyo va kanganyiseka mi kuma ku va teka mali va bohela enengeni wa mfumo. Se ey swi le ku tikeni vahaxi vaakatiko va le ku xanisekeni ho khensa lava nga ta tolo. va ta hetelela va mangala mara loko mi karhi mi famba laha handle laha ma swi twa vaakatiko ve le ku ri leni va karhi va kombisa endlelo ra muxaka lowu ku ve hi tlhelo ra n'wehe tanihi vinyi va nawu um sejen va mi tsundzuxa ku xi xo sungula loko munhu a kuma riqingho ra muxaka walowo a ndla yini hi ku van'wani va ndla hi mhaka ya ku va tshembekile ka ka nawu wa tiko va wu hlonipha nawu wa tiko van'wani va chava ku ya jele van'wani sweswi mi vulaka kumbexani hi ku chuha ngopfungopfu loko ku vuriwe ku ha phela mheni yo thoriwa ku ntata ku fambisa se um ndlanjana swi xa muxaka wolowo miri xi xo sungula sungula lexi munhu a fanele a xi endla i fane a endla yini
loko vo tshuka va hlangana na swiphiqo swa muxaka lowu hi timhaka ta ku hinkwavo ka vanuna lava nga ta tinambara leti va fonelaka a ku vi ku ri tiphurayivhete ene hambi ku ri phurayivhete a swi vuli ku munhu i tumberile muhaxi hi nga le ka xikombiso hi nandzu lowu nga ku yini emahlweni wa ku dlayiwa na tipampa wa orlando pirate i dlayiwe khale mara mi nga kota ku mi swi vona ku timhaka ta tinqingo ti le ku yeni emahlweni hambi ku ri ministara va ha ku swi kombisa swinene vugevenga bya muxaka lowu a byi nge he tlhaveriwi hi sana loko hi langise ku ya emahlweni se hi la ta tsundzuxa vaakatiko ku loko vo tshuka va hlangane na swiyimo swa muxaka lowu va nga miyeli ene va nga tshami va ku i mpela ku la ta vulavula ntiyiso muhaxi munhu loyi a nga xigevenga a lava ku dlaya munhu a nge sungula ku ndhawini ni ta ku ku dlayini ka mavalami ku ve na mhangu ya muxaka lowu ku munhu a fika ku ndhawini phela hi byeriwe ku hi ta ku dlaya va ndyangu va karhi va n'wi vona na munhu ku hi loyi ha famba hi ta vuya namadyambu famba ni mi ya endla mali namadyambu munhu yaloye a tlha a vuya va nga huweleli va ya vitana community policing forum ndzhaku ka mavhiki mambirhi va vuya Va ta mangala ku hakela ku tshami ku ta vanhu emutini wa mina, ene vanhu valava a vo ta ku dima ndzeni ka timali. Vaakatiko a va swi tivi ku tiqingho ta vona a swi khathaleki ku i foni ya muxaka muni. Loko ku fika nkarhi wa vulavisisi, ha swi kota ku va hi lavisisa. Leswi nga ku nyanyiseni ka vugevenga lebyi muhaxi i ti-sim card leto famba ti xaviwa laha. emapatwini ti nga richiwangi ene hi tshame hi vulavula hi swona hikuva mo tsundzuka na n'waxemu kwala ka xiyanimoya hi swi kombisile leswi a ku kha ku tirhisiwa na vito ra mec va costa data ra bioscop makamu ka yin'wana ya milandzu leyi a endliwa hi vaakatiko va karhi va tirhisa mavito ya vona se ti-sim card leti leti nga ku tirhisiweni mi kuma ku vo fika va teka va kuma cellphone va hoxa va langusa va ku hi tiva mani Leswi muhaxi, hambi ku ri mina loyi ni nga ku vulavuleni, ni hlanganile na swona ni byeriwa ku hi ta ku ku dlayeni hi ku ku na ti-conflict between tithekisi to suka ka Khakhala ku ya fika aka Hlomela and wena tanihi phorisa hi wena i ala ku authorize swo karhi swi nga leswi humesa mali se mara endzhaku ka nkarhi loko se a swi vona ni ku e nga ku munhu loyi ni vulavulaka na yena a nga fani na lava ni nga tolovela ku chavisa vona foni yaleyo yi hetelele yi nyamalala na namuntlha na sweswi mara i ku mbuyangwana loyi a nga swi koteku Ku hlamula, Loko a fane a chuhisiwa, ku ya ndleka yini na? Swi vula ku fane a nghena ka machonisi ivi a lomba timali a hakela. Munhu loyi a nga xigevenga, muhaxi a nge pfuki a te endhawini khale a nga ni tikwala mi ta ku mi dlayiwa. Mi to pfuka mi file ivi maphorisa va endla vulavisisi. Mara la vanhu va le ku xanisiweni, specially vatirhela mfumo hi vona lava kumekaka va ri karhi va xanisiwa siku na siku so loko va tshuka va hlangana na swiyimo swa muxaka lowu a va hi endzele a ti-police station va ta vula ku ni receive phone hi leyi hi nkarhi lowu munhu loyi i te hi timhaka ta ku loko swa ti vona ku fika nkarhi wa vulavisisi hambi ye n'winyi wa foni a nga yi tivi ku hina hi lavisisa njhani hi ri maphorisa ha swi kota ku loko ku nghenelela xiyenge lexa organized crime unit va kota ku va va pfuna ku vona ku va ehleketeleriwa aka milandzu ya muxaka lowu

ni tshame eh, ni vulavula na na sira kennel eh, matimba malulek hi bula hi timhaka ta eh ta ku va mhani ve le ku roba robiwini kumbe ve le ku rhandzanini na vanhu lava hetelaka va va tekela timali se endzhaku ka loko ku ve na xiviko xa mhani lava va va xiphorisa va va le north west ku hehliwa ku ku va tekeriwe mali ya ku ringana kolomo ya ka mamiliyoni manharhu um hi munhu loyi va nga rhandzana na yena Hi la ku vutisa va mhani ku swi ta njhani ku rirhandzu ra 53 wa malembe ri tsutsumela ka munhu wa 30 years a tlha kota ku n'wi vhuruvhaya a n'wi tekela mali kambe a ni la ku vutisa n'wehe tanihi maphorisa ku ha ti-case ta muxaka wolowo hala ka n'wehe ma ti kuma ke
ti all over bo tete that's why lexi xi hi dlaya ku ri vaakatiko a va pfumeli ene ene ngopfu lava mi kumaku ku i vaxisati vavanuna va vona a va ha ri kona va humbe emisaveni lava mi kuma ku i va xisati ve le phenxenini mi ku malembe ma ya ma kula mi kuma ku va papa wa hina swo tala swilo a va ha swi fikeleli hi la se va vanhu va xisati va kumeka ku va karhi va tshembeka ngopfungopfu aka vana lavatsongo ka munhu kumbe xana loyi a taku hi xikongomelo xa la ta ku tekela mali xin'wana muhaxi leyi nga xiphiqo hi nga fika hi xi vona tikereke leti ta vafana prophet yini yini yini va ka mhani loko ma va vona a swi endli ku na baki yi suka kakakhala yi layichaka vanhu yi va yisa akerekeni ka bungeni ku na baki yi suka ka bungeni yi hlangana na ya ka kakhala sitekerefiri yi rhwale va ka mhani ku va ya tlhandlekiwa voko ivi va kota ku va wa va byeriwa ku ya wa vona mali ya wena yi ta tshamisa lexi ene va easy ngopfu va easy swinene loko va yengiwa hi tlhelo ra kereke kwalaho hi tshamaka kona ku na vafundhisi lava hi nga kula hi karhi hi swi tiva ku hawa yi kona echen siku na pastor ishi mara a va nge va voni hi timhaka ta ku va ka mhani va twa ingaku loko vo teka xipelani lexi va nga na xona va ya nikelela mufundhisi wa lokhale ka maka double story ivi ke swi endla ku va suka va ya le kule le va fika va yengiwa loko vo fika va byeriwa swilo leswi va swi vonaka ku ingaku swi yelana na vona hina vana vambirhi n'wana wa wena lowa la bona a nga rhandzi ngopfu ku tlela kaya va ku yes i receive hi makumu ke loko swi suka kwalano va khome leswiya va nga khoma swona va ya nyengiwa hi swin'wana swo yelana na rirhandzu ivi va fika va swi amukela se loko rirhandzu ri fika laya ri ya pfulelana le ka tiakhawunti mi kuma va byeriwa ku teka five thousand ho nyika xikombiso yona yi tisi hi ta yi khongelela mali ya wena yi ta vuya yi ri ten thousand a hi ngo to khongela kunene hi nga yi ntirhweni loko ri ku mali ya khongeleriwa mhasi mali leyi va nga yi tirhela nkarhi wo leha ene vo tala va ka mhani a va swi boxi kumbe loko mi va vutisa moyeni va ta mi byela yi tele ngopfu miti leyi mi vona ku swi hlange mara swi karhi swi tshama na vamhani hambiloko ku ri ku va ndyangu vo nghenelela va ta mi byela ku e-e i boyboy wa mina Xana mi ta kuma ku n'winyi wa muti a nga kona? Hamba loko a ri kona, n'winyi wa muti a nga ha tekeriwi enhlokweni. Loko ku ri ku i mpela, va ka mhani a vo kota ku, vo hi voxe, va kota ku va va swi twisisa kun'wana a ku vi ku ri rirhandzu, vo yengiwa, ngopfu-ngopfu lava kumekaka va hume tiphenceni. Ma vona, loko munhu a huma phenceni, Botsotsi swi vula ku malembe i kwalomuya ka vo sixty ku ya ka sixty five. Van'wana loko se va vona ku va tirhininyana va hlengeletile ximanyana xa vona xa phenceni xa vonaka hi la miringu leyi taku hi kona va fika va tshikisiwa na mintirho mi kuma ku va ya va ya fika se va tinghenisa aka marhangu na vanhu lava endzhaku ka malembe mambirhi va fambile na kwala giyani swi humelerile handle ka swona muhaxi swi vula swo tala hi vona va ka mhani va nga kota ku va va swi kombisa kahle mara vo tala i ti-victim mm. ene a va swi lavi ku humela rivaleni va chava ku swi va chicha xiyimo mara timali va dyeriwile ene va le ku dyeriwile sergeant rikhotso hi khensile swinene nkarhi wan'wina ku tiya ku engeta inkomu hlayiseka a khensi sergeant rikhotso va lava hi bula na vona na ku bula na n'we va mhani hi timinete leti nga sala a hi langutini um yini vavini mhaka liya loko peluka a yi tlha yi a yi sungula futhi yi yi ni sindzise ku ni ku kumbexani um loko ho bula na n'wina mi nga hi hlevela ku kahle kahle a ni ni ni lava ku languta la ka ku e-e loko munhu a ri na malembe ya fifty three i va a rhandzana na munhu wa malembe ya va thirty um ku va ku ndleke yini Eh, khale hina loyi ku kula hi kule hi kha hi byeriwa ku no no no loko ri n'wanuna i titani i fanele va i- i- i- i- i- i- i va na nsati loyi a nga ntsongo ka wena hi malembe manga a ni se swi twa leswiwani ku swi fike njhani se ni na ku bula na n'we va mhani 0860002543 ndaka leswi ahee vito ndi phamela ndi n'wamabindzu lontsongo loyi a nga na milorhi yo ndlandlamusa mabindzu ya mina ndi yingisele eka ntlangu lowuntshwa wo dyondzisa hi swa timali wa wallet wise lowu tisiwaka eka wena hi standard bank yingisela nongonoko wa khomandlela wa vumbirhi wun'wana na wun'wanyana u tatwa hi laha ni lukaka makungu yo ololoxa swiphiqo swa mina swa timali u nga tlhela u tibukutela mali yo ringana 2000 hi vhiki va na wallet wise Sungula kwala u nga kona, Standard Bank yi titsarisile na va FSP naswona i valombisi va swa timali lava nga le enawini. Ku na milawu leyi vekiweke. Tiphine hi drama ya vandyangu na ndzhaka ya yin'wana ya mindyangu ya vuhosi leyi nga na matimba swinene eAfrika-Dzonga, va ka Mukwebo. Leyi i Muvango, 30 Years of Democracy, Season 1 na Season 2. khangela hi ndlela leyi hinkwaswo swi tumbulukeke ha yona ku sukela hi rifu ra xitshuketana ra hosi leyi nga siya tinghamu timbirhi yin'we ya vukati bya ndhavuko na yin'we ya vukati bya ximfumo ku ya hi nawu swi hetelela loko un'wana wa vana va yena va majaha a rhwexiwa hari ya vuhosi muvango season 1 na season 2 musumbunuko ku ya fikela hi ravuntlhanu hi 9 na vusiku eka sabc 2
0860002543 sale na timinete ta khume ntsena a hi a hi tsutsumeni vamhani ne hi nghena mhakeni hi hi fike njhani ka xiyimo lexi hi loko hina hi kula hi byeriwa ku n'wanuna hi fanele hi va nkulu ka ka n'waxisati masiku lama nga ri swi cincini ku endleka yini endleka la ku se va na munhu laha 0860002543 na kona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela eh hi ndlela yeleyo wo sungula hi loyi nhlekani ahe njhani boset sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani a hi pfukile a khensa swi endliwa hi ku nkarhi wun'wana munhu loko a a kha a hanya u twanga ku loko yena nkarhi wun'wana u hlangana na na na ti-challenges ta vutomi a tekiwile a tekiwa u tibyela ku

Eh, mina ni twa nga ku swa vava hi ku sometimes mi kuma ku u- mali liya a yi ta hlayisa vana va wena se u hundzuka vana vana va wena va hundzuka siwana hikuva wena u tidyondzisa mihleke u hleketa mi- a- a- a- a- a vuton'wini bya wena kasi loko munhu a rhandza i ku titsonisa mihleketo Ah, loko ngo xavisa swi tekela vona loko se mi nga ta va na munhu loyi a teka timali ta mina hikwati a dya vana va mina va ta sala kuma yini
e mara ni ti teke hi murhandziwa wa mina munhu loyi ni n'wi rhandzaka a n'wana lontsongo a va ta mi tekela mali ya n'wina mi swihundzu ka xitiwana vana va n'wina va hlupheka nkarhi un'wana mi kuma ku va ri xikolweni loko se mali yi tekisiwe sweswo ka ri hava ku vana lava va ta kota ku ya mahlweni na xikolo ma swi vona ku swi va va njhani emitweni mani khensi Sure. 0860002543 a hi tweneni eh ni te ri a hi tsutsumeni vamhani ne ya a hi tsutsumeni loko no kuma vamhani va ni ntlhanu ni nga tsaka ngopfu un'wana hi loyi two e-e ka ha ri na munhu la 0860002543 eh a hi ku tumingisi ra mina eh loko no kuma mhani va ntlhanu ni nga si fika makumu na nongonoko lowu ni nga tsaka enhlekani mi amukeleli ka munghana rone Njhani khalanga? se si yi pfukile hi ngovo ti pfukile eh. loko ni nghena ka nhloko mhaka leyi ni vulavulaka hi yona khalanga mi kuma ku munhu wa fifty wa malembe kumbe sixty wa malembe a lavana na n'wana lontsongo swi endliwa hi yini khalanga swi endliwa hi ku mi kuma ku munhu loyiwani i loveriwe hi nuna wa ha lava ntsako i loveriwe hi nuna ene wa ha lava ntsako ivi a rhandzana na n'wana lontsongo n'wana luwa lontsongo ene a rivala ku n'wana lontsongo i ta n'wi dyela mali ivi ene i boheka ku yini i boheka ku teka mali a nyika mfana luya ku endlela ku yini ku a n'wi a n'wi nyika ntsako ene a rivala ku kasi kasi kasi i vavasati ntsena va loveriwaka hi vavanuna vavanuna a va loveriwi vavasati mara ku tele ngopfu lava loveriwaka hi vavanuna na vavanuna va loveriwa mara va tele ngopfu vavasati lava loveriwaka hi vavanuna mi kuma ku wa ha lava ntsako ene mm. vavanuna va kahle i ku lava na n'wana lontsongo ivi n'wana lo lontsongo luya oh. a fika a ka mina i khalanga ni i fika a ta ndlika ku i munhu nene a lava mali ka mina loko se mali ya mina a ndyile a hetile khalanga i ri mi phele n'we mhani a ni phayiphi ya n'wina tshwendziwe ngopfu hi sweswo vavasati va tele ngopfu vavanuna va kala se va za va lava na vana lavatsongo hi ku va ha lava ntlangu va ha lava ntlangu a ni ma swi tiva ku vavanhu vavasati a hi fani van'wana wa swi kota ku a tikhoma a ri na fifty wa malembe van'wana va tsandzeka ku tikhoma i va a ha lava ntlangu a boheka ku yini ku rhandza na n'wana lontsongo yini mm. ivi n'wana loyi tsongo i fane tlele i fane xi xava hi mali a na xi a hi size ya wena i fane i xi xava hi mali oh, eh, i mhaka liya yin'wana ya kona leyi mi ni yi vonaka o oh, se swi vula ku mi le ku nyengeleni ku heyi sweswi ni nga kuma ya loyi hi swoho se swi endla ku mi nga ha lavi ku mi tikuma se mi ku um mi ta fanele mi tikuma se mi kha mi mi hakela timali se mi sala mi nga ha ri na mali hi mhaka ku mi nyengela ku ni kume loyi a nga ri ku khayini ya mina e ni kume xincicana se emhakeni ya kona yaleyo mi kuma ku va ti va ti namarhetisa sweswo ene boheka ku yini i n'wi nyika mali n'wana luyani ku endlela ku hikuva a nga suki ene loko u n'wi nyike mali katlhe n'wi xavela na movha a famba hi wona loko se mali leyi herile khalanga wa suka i ri untype ya wena i xikalavito bye bye xikalaveto fambisa sweswo xikalaveto 0860002543 muhumelerisi i ri heyi va tele vanhu laha himpera va hi twaneni hi loyi i nhlekani tate a hi yeneni mi ri yini n'we ya hi vamanyiko la ku rhuleni ayi mina leyi a ni yimi na yona buthete i i i ku ti cinca xiyimo kahle kahle timhaka ta ku ve hi ku vavanuna a va talangi he ni lava ntsako ntsako ka ka ka n'wana wo ringana na n'wana wa wena maybe wa first born a swi tshamisekangi i ku loko eh, swi onha yini swi onha yini eh, swi onha yini swi onha yini like mina ni ri swa onha ni kha ni nga swi tivi ku swi onha yini mara loko u za u tikuma u ve ka rirhandzu ka munhu ka ka ka n'wana loyi u swi vonaka ku n'wana loyi a nga va kha ringana na n'wana wa wena u va na na na ripfalu ka i ntsako wa yini hi mpela loko u kha u swi vona ku n'wana loyi a nga va kha ringana na n'wana wa wena wa mativula a swi tshamisekangi i ku titsona vutihlamuleri tanihi vavasati i ku tipoyila hi ndlela yin'wana leswi mi swi vulaka swa ku n'wina mi kula mi kha mi tiva ku n'wansati kumbe n'wanuna age ya kona yi fanele yi yi yelana na mina ni tiva swona sweswo sweswi mina ni nge ni ya tshama na n'wana loyi ni n'wi hundzaku hi twenty years a swi koteki
M- ma swi vona hambi hambi hambi hina vavanuna hi nga pfumeleriwa ku hi lava swinjhinani na hambi ni ya lava xinjhinani ni nge lavi xinjhinani xo ringana na na matewula ya mina a swi koteki exactly buthete a yi pasi yeleyo a yi pasi vavasati hayi come on a yi pasi ende va hi poyile va lava ndlaku sweswo va hetelela va dyiwa timali va ta va ta rila i dini mali u fambile khakavuli a ta va type ya n'wina a ri n'wana lontsongo nametweni mani hi swona hayi 0860 002 543 i nomboro leyi yi tirhisaka hi loyi un'wana nhlekani a hi minjhani doctor heyi ya n'we mi twala mi ri serious ngo mi ta ni chavisa hi pfukile minjhani tata hi pfukile Mi ri yini n'we?
um sweswi loko vanhu va lava ku endla swilo leswi swi nga ri ki kahle leswi hi nga kurisiwa hi hi tiva swo ku ri e n'wanuna u fane a va ri munhu lonkulu va ri i masu i swa masiku lama swilo swi cincini a hi nyimpini rirhandzu ri overcome hinkwaswo yo ka hi nga swi tivi ku ri se wayi loko se va dyiwini kwale muchayineni i vutsotsi vana lava va va va yisa vukanganyisi ka vatswari va hina se loko va dyiwini mali liya ya vona va dyi ka va vuya hansi se va twerisa vusiwana xindzhuti xa vusati xi huvukile va va va nga ha ri kahle so leswi a swi fanele swi va swi ri kona vamhani lava vo fanele vo vo tikombelela rirhandzu ka tintanganyana ta vona hambi a tiva ku ri na nsati a kombela ku rhandziwa kombela ku hlekisiwa than mhaka leyi humelelaka yi yi vavisa ngopfu ku ku nghena vusiwana byo leha laha mi kuma ku ri mhani loyi u sala a hlupheka na vana ende a va nga ha ri kona miehleketweni u ta helela letindlwini letiya ta va ri ti-aslam um eh, ti-mental institution va dlina va va va hlangana na tinhloko va nga ha ri kahle va ri bitha va tshama va kha va holovisa vanhu ku va ya a hi nga ri kona kwale ka ku va nga yenga hi van'waricinci swivanani leswi va swi kurisaku va swi byelaka swi tshika malebvu ya leha fana na osama bin laden va ku i vavanuna ku ri i vana ku i vana hi vona mintirho yeleyo va va endlaku yo va va rhoba butset
hayi hileswaku a ni ku na hala ku teka un'wana mara leswi mi nga vulavurisa swo sesi wa mina hayikho a swi antswi ni vhe ni swi tshikaka a ni khensile sesi wa mina ni inkomu inkomu sesi heyi hi va ka hina okay swin'wana leswiwani vavasati lavo vangeriwa va vengeriwa hi vamani ke va vangeriwa hi hina vavanuna se ni la ku mi siya na rito leri vavanuna mi a hi sunguleni la a hi tikhomeni kahle loko hi tikhoma kahle hi ta hanya vutomi byo leha loko hi tikhoma kahle a hi nga tikumi hi tele le makhotsweni loko hi tikhome kahle hi ta kota ku tshama na vavasati lava hi va hlayisa vakhegula na hina va nga zi va ya rhobiwa timali leyi loko hi tikhome kahle hi papalata na vugevenga na hinkwaswo leswi um hikuva ni van'wani van'wani vutomi bya hina byi famba hi ri ku ringeteni ku khutuza um van'wani sweswo muxaka wolowo a hi papalateni loko ho tala loko ho tala la misaveni vavasati lava nga ta endla leswi va swi endlaka va endla hi mhaka ku ha kayivela e-e leswi mun'wana leswi muhumelerisi va ni byelaka a leswi leswi ni byeriwaka muhumelerisi mara leswi na ala leswi um ku muhumelerisi loko se va ni byela ku um na vavasati va va fanele va va nyika va hi nyika ti-permission ta ku hi famba hi pfunapfuna ku lomu van'wani va lava ku pfuniwa Eh, na sweswo kumbexana hayi kho hayi sweswo mi humelerisi ni nge vuli kambe nakona va humelerisiwe hi ncindani eric mavasa ni khalanga pet mathevoni mani lawa ya va tena yin'wana mi lo ka mi nga yi twi khalanga Mm. ve ri vavasati a va yi va ya va ya tikombelela hambi n'wanuna a tekile a ni lavan'wani va nga tekiwa va ta ala va kombela ku rhandziwa se sweswi hi nga tani hi nga vanharhu laha hi nga teka a va ti va ta tikombelela vatwa hayi mativa sesi liliyi lava na mahungu ya misava ma na nhlekani lonene mi tiphina hi ku yingisela munghana lonene ku ya mahlweni tata